שלום וברכה, גוט מארגען. בעזר השם אונז גיימער יעצט לערנען די ניינטע שיעור אויף די תפילה אווערנעס שיעור אדער הלכות תפילה שיעור ווי מען זאגט. ברוך השם מען האט שוין אנגעהויבן שוין דאס איז די פיפטע וואך אויף די הייליגע שיעור וואס מען לערנט אין ריספאנס אז עז א ענטפער צו אלע צו אלע מענטשן וואס קומען וואס נעבעך ווייסן נישט די הלכות פון דאווענען פארשטייען נישט וויאזוי צו דאווענען אין שול סאו האט דעיס שיעור געמאכט צו קאמבעטן דעיס און איך האף די שיעורים גייען זיך שפרייטן איבעראל ביזדערווייל אונז זעמער אויף וואטסעפפ און און יוטוב. מען קען מיך אויך אימעילען, תפילה שיר עט דזשימעיל דאט קאם, תפילה TEFILLAH שיר SHUIR עט דזשימעיל דאט קאם, מען קען האבן אביסל פידבעק, מען קען אויך זאגן הערות פון די שיר, אויך וואס אזוי צו מאכן די שיר בעסער. אויך אנדערע וועגען וויאזוי מען קען שפיידן די שיעור סאו ווי עס דארף צו זיין. כ'האף בעזר השם איין טאג צו קענען האבן האבן אויך א קינדער שיעור צו אויסלערנען קינדער וויאזוי צו פירן אין שול, וויאזוי צו דאווענען אין שול, ווייל דאס איז די תכלית פון אונז. סאו טאמער די ישיבות טוען נישט דאס, אונז דארפן אונז טון עס, בשעת דעם. סאו איטס. ממש וויכטיג מאוד מען זאגט צו טון עשיר די אייבערשטענס הילף, אביסל אהבות, אונז האלטן יעצט אין די שלחן ערוך סימן יב סעיף ט', מען לערנט היינט סעיף ט' אין י', און און און לאמיר עס לערנען פון דעם פולען יעצט. מצוה גדולה, ס'איז א גרויסע מצוה, להתפלל בבית הכנסת, צו דאווענען אין בית הכנסת, אין א שול, אויב אין בית מדרש אויב אין די בית מדרש, שיש מקומות קדושים, ווייל זיי זענען הייליגע פלעצער, ואפילו אין פורים מספטל שאין שם מנין, אפילו טאמער מ'מאכט זיך אמאל אז דער מנין איז נישט דא ווייל ס'איז נישט גענוג מענטשן אין די מנין, דאס הייסט ווייניגער ווי צען מענטשן, און ס'איז דא אסאך שולן נעבעך וואס זיי מאכן זיי מאכן מנינים, אבער ס'קומט אויס אז ס'גייט נישט זיין קיין מנין אין צייט, בכל מקום. און און עניוועי, מצוה להתפלל שם גם יחידות, ס'איז א מצוה צו דאווענען דארט פאר אליינס אן א מנין, כיוון שיש מקומות בקדושות, ווייל זיי זענען הייליגע פלעצער. וואס זאגט דער גאון זאגט אין שולחן ערוך דא, וואס איך זעה וואס איך ליין אלעמאל. אין די פריערדיגע צייטען די בית הכנסת וואס הייסט גייט אין ענגליש א סינעגאג בלאז האט מען גענוצט נאר פאר דאווענען נישט פאר לערנען גארנישט אין די בית מדרש האט מען גענוצט צו לערנען תורה דארטען גיבן גיבן שיעורים דאס איז געווען אין די אלטע צייטען אבער אין די היינטיגע צייטען און ס'דא ס'דא פלעצער רוב מאל נוצט מען עס טאקע אביסל מער פאר לערנען, אפילו פאר דאווענען אויך אין די היינטיגע צייטען, אין א שול ביי זיך קען עס עס איז גענוצט געווארן נאר פאר דאווענען פאר די היינטיגע צייטען, אויך מען זאל וויסען אז ס'איז בעסער אז דאווענען איז מער מקבל ווען מען איז געזאגט געווארן אין פלעצער פלעצער ווי אינדערהיים ווי נישט אינדערהיים. אין אנדער ווארדס, ס'איז בעסער צו דאווענען אין שול ווי צו דאווענען אינדערהיים. אבער כאפ דאס, ס'איז בעסער צו דאווענען מיט א מנין אין איינעמ'ס היים ווי צו דאווענען אין די שול אליינס, כפי נמשל בריאה. ס'איז א ביסל גוט צו וויסן דאס. ווייטער, איינער וואס לערנט זייער אפט אין א בית מדרש, יתפלל גם כן שמו בעשרה, זאל אויך דאווענען אין א פלאץ אין א פלאץ מיט א ציבור אויף צען מענטשען, אף על פי שיש ביהא גם בית הכנסת, אפילו איז דא א בית הכנסת אין זיין אין זיין סיטי ווי ער וואוינט, ווי סאך מער מענטשען דאווענען דארטען. אבער דאס וועט זיך נישט מן הכלל א מענטש זאל אלעמאל דאווען מיט מער מענטשען, כ'גיי באלד זאגען וואס איז די טעם, באלד, אבער אבער נאך אלץ איז עס בעסער דאווענען אין בית מדרש צו דאווענען דארטען, אזוי דארף נישט דארף נישט זיין דארף נישט סטאפען זיין זיין לערנען תורה צו פארען צו א שול. אויך האט א בית מדרש האט א גרעסערע מדריגה און הייליגקייט ווי א שול, כפי דעם משל ברירה, דאס איז נאר, איך זאג נישט דאס, נאר דער משל ברירה זאגט דאס טאקע גראדע. ווייטער, אבל מי שאין דרכו ללמוד בבית המדרש, אבער איינער וואס דאן נישט פון רגילות און און איינער וואס סארי איינער וואס לערנט נישט רגילות אין די בית המדרש יתפלל בבית הכנסת שיש בו רוב עם זאל דאווענען אין א פלאץ אין די בית הכנסת וואס איז דא אסאך סאך מענטשען פארוואס ס'שטייט ברוב עם הדרת מלך וואס אסאך סאך מענטשען איז די שיין מער די שיין קעי פון פון א קעניג דאס הייסט די די שיין קעי פון די אייבישטער איז פארמערט אור מיט מיט דעם מיט דעם מוסף אויף מענטשען וואס דאווען צוזאמען דער משנה ברורה שרייבט גראדע אז דאס נאר דאס דאס הייסט אז מען האט א פריוואטע בית מדרש אבער די הייליגקייט אויף א אויף א פובליק בית מדרש איז איז מער איז וואס איז וואס איז איין וואס נישט געגליסט צו לערנען דארטן, זאל בעסער דאווענען דארטן מיט א קליינע ציבור ווי א אין א שול ווי א גרויסע ציבור, דאס איז כפירה משבריו. ווייטער, ויש ביראה שתי בתי כנסיות, אבער דא איז דא א פלאץ אין די סיטי וואס איז דא צוויי בתי כנסת, ילך לרחוקה זאל גיין צו די פלאץ וואס איז ווי ס'איז ביסט ווייטער ש ס פארוואס ש ס חפציות אזוי קען מען באקומען א גרעסערע שכר פון שמים פאר נעמען מער סטעפס וואס קומט וואס קומט אן דארטן אמר רבי שמעון לייב רבי שמעון לייב זאגט אין ברכות דף מ ז עמוד ב לא אם ישקה אדם בבית הכנסת, א מענטש זאל אלעמאל אויפוועקן פריער צו גיין אין שול, כדי שימנע עם עשרה ראשונים, זאל עס זיין גערעכט פאר די ערשטע צען מענטשן אנצוקומען, שאפילו מאה באים אחריו, אפילו הונדערט מענטשן קומען נאכדעם, נוטל שכר בקרב כולם, ער באקומט א גרויס שכר אין נעקסטע וועלט, וואס איז איקוואל די מער, איקוואל אלעס צוזאמען מיט זיי. אין די שכינה זאגט די שכינה קומט צו אפריען מען איז דא צען מענטשן צוזאמען אין זייט די ערשטע צען מענטשן ברענגט די שכינה טאקע אראפ צו די שול ווער עס קומט שפעטער איז נאר כאפט די מענטשן אין פון די מנין פון די מנין אויף צען כפי דעם רשו צו דעם משל ווידער, וואס מיינט דאס איך זאל זאגן אזוי? ס'דא מענטשן טאקע וואס קומען שפעט, וואס קומען, סא אנפאנגען מיט די מיט די פאזיטיוו ערשט, ס'דא מענטשן וואס קומען ממש די ערשטע צען מענטשן יעדן טאג צו שייכות, און זיי קומען מיט צייטען זיי פארטיילען ליגענט פון פרי, ס'דא מענטשן, איך וויל ארבעטען אן דעם אויך בעזהשי ת סלאולי. ס'דא מענטשן טאקע וואס קומען ממש אין צייט אנצוהן די תפילין, אין צייט צו שחרית, אנצוטוהן די תפילין און טלית און אזוי ווייטער, און ס'דא מענטשן וואס קומען מנגילות יעדן טאג זייער שפעט, זיי קומען ממש ווען הוידי פאנגט זיך אן, אדער ברוך שם אדער ישתבח, סאו וואס זאגט וואס זאגט דעם שבי ר אדער שלחן ערוך זאגט עס אז ברוב עם נאמנות מלך איז נאר פאר מענטשן וואס טאקע וואס איז זיי דאווענען טאקע מער, אבער שטייט אויך אז משיב ווי לייבוש זאגט אז אז טאמער איינער וואס וואס קומט אין די ערשטע צען מענטשען זאל טאקע באקומען א בעסערע שכר ווי די מענטשען וואס קומען שפעט. סאו א מעסעדזש פאר פאר מענטשען וואס קומען שפעט צום מנין אז די ווילסט האבן מער שכר? איך גיב דיך א טשאלענדזש קום צום מנין אין צייט קום צו מיר פֿינף שטיי אויף פֿינף מינוט פריער מאך א אלארם קלאק ווען די וואס זענען נכנעים דארט אן צו קומען צום מנין, למשל טאמער א מנין פאנגט אן זיבן אזייגער ברוך ה' זיבן און צוואנציג לחודש, קום דו בערך קום אריין זיבן אזייגער טאקע אדער פינף צו זיבן, מאך א קאווע, זיי אביסל רואיג, און נישט קומען שפעט און אפצינדען דאווענען א האלבע שעה, דאס הייסט נישט דאס הייסט נישט געדאווענט, ווי געשמועסט אז מענטשן וואס ציען אזוי איז נישט ראוי צו דאווענען ביי די וועי. ווייטער. אוי אמער רבי חיים אמער רבי זיי זיך חיי אויף אויך דער חבם זאגן נאך אזוי אין ברכות דף חסם א' קאל מי שייך שחס ואבס ווען ס'קענסט עס בית מדרש איינער וואס גייט יעדן טאג אין יענע פרי צו די שיל בית מדרש בזמן הראוי אין די ריכטיגע צייט און משחק שם כראוי זיי בלייבן דאן פאר גענוג גענוג צייט און משחק שם כראוי איינער וואס פירט זיך אויף מיט די ריכטיגע הייליגקייט, זוכה אריכות ימים, זוכה זיין צו א לאנגע לעבן, און ס'שטייט לכה פ אין מעיין העיונות מליל צו ברכות דף ח עמ' א', איינער וואס בלייבט לאנג אין די בית מדרש אדער שול איז זיין שכר איז ממש מידה כנגד מידה, און מען איז לעבן זאל זיין מער. נכסי דרשת דעם זיין דעם פסוק אין משלי אשרי אדם שומע לי פרייליך איז א מענטש וואס וואס הערט אויס צו מיך לשקול על דעת ה' יום יום דאס קומט שנעל צו מיין טיר יעדן טאג דאס איז א רעפרענס ווען עס קומט פריער צו שול נישט ביי מזוזה פסחי צו אפהיטן די מזוזה די דאר פאוסט צו מיין און אנקומען אין ענטשענס סקווער זאגט מען אין ענגליש, דאס מיינט מענטשן וואס בלייבן דארטן אין שול און זיי זאגן נאך תפלות נאכדעם, איך זע ביי סיי שטייט אויך נאכדעם כי מצא מצא חיים, פאר ווער וואס פיינט מיך דער אייבערשטער גייט טרעפן לעבן אויך. נאכאמאל, איינער וואס נוצט די צייט. אין אונזער צייט אין די בית מדרש אדער א שול איז רעפירט צו איינער וואס קען וואס דארף די אייבערשטער, די אייבערשטער איז געטראפען אין די שול, און און ווער עס טוט דאס גייט זיין זוכה זיין צו די חסדים ושלום טובות, נאך איין סעיף איד אוואדע יש לו אדם לקבוע לו בית הכנסת אדער בית מדרש וואס בעל האט שוין קביעות א מענטש זאל. זאל קובע זיין ביי זיך א שול אדער בית מדרש שיתפלל שם קביעות, ער וועט דארט דאווענען מנין רגילות יעדן טאג אדער כאטשיג רוב טעג, גם יתפלל לא שם מקום מיוחד בתפלתו, אויך ער זאל זיך קובע זיין א ספעציפיק פלאץ צו דאווענען דארט, חתוך ארבע אמות, און עני פלאץ צווישן די פיר אמות, ככר מקום חשוב איז איז אזויווי איין פלאץ וטוב וואס איז בעסער, אין יוכל לקבוע לו מקום אצל הקיר, טאמער איינער קען זאל ער זאל קובע זיין צו דארפן דאווענען אין א פלאץ נעבן די וואנט, ביי די מזרח וואנט, אזוי זאל גארנישט זיין צווישן אים. אין די וואנט ווען ער דאווענט, די הלכה ביי די וועי איז נישט קיין נישט קיין ריקווייערמענט ווי מען זאגט, פארוואס? דאס איז ווייל ס'איז דא א סעט אמאונט אוו סעט מאס אוו וואנט ווי מען קען ווי מען קען דאווענען אין שול, נישט נישט דא גענוג פלאץ ווי דאווענען אין די וואנט, סאו וואס מיינט וואס מיינט די שולחן ערוך דא? ס'איז ס'זאגט עפעס וואס קומט ממש ממש אין צייט, זיי ברוך האבען זיי די מזרח באן טאקע וועגען דעם קומען קומען פרי וועגען דעם, איך ווייס א מענטש חשובע מענטש יעדע מאל ער וועט קומען צו שחרית און עווענטועל ער קומט ממש זיך דאווענען מזרח וואנט, קיינער קוקט נישט אויף אים ער קוקט נישט קיין קיינעם, ס'איז זייער גוט, הלוואי איך קען טוהן עס אויכעט אבער פאר מיך איז שווער, איך האף איינמאל בעזהשי ת איין טאג.

ער האט געדרייט זיין פנים צו די וואנט און געדאווענט, ולא יעמוד ולא ישב בתפילה, איינער זאל נישט שטיין און זיצן און דאווענען לעבן נעקסט לעבן א רשע, אלץ א רשע, כשישמע מעמד ביתו, ווען איינער דאווענט אינדערהיים, יקבע לו גם כן מקום, זאל ער אויך קובע זיין א סעט פלאץ פאר אים, שיבער לו בני ביתו, די מענטשן אין זיין הויז. גייען מיר נישט שטערן בכלל. ארייט. דאס איז די וואך'ס צוויי סעיפים אין די שולחן ערוך. יעצט גיימיר נאטורליך אויף די לעצטע פאר מינוט בארעדן יעצט ביי די טוירט דריטע די דריטע טשעפטער אין די אין די שיינע ספר תפילה וויט מינינג פון משה ליפוביץ איך הייס טייטשן אים אידיש ווי בעסט איך קען. מ'קען מיט סטאקארט עפענען סטארס, אייבערשטער זאל העלפען, טאמער איינעם איינער קען מיך זאגען אויף א גוטע ספר צו לערנען אידיש, וואס לערנט זיך אויס אין אידיש, זאל ער מיך וויסען פרייוועטלי, קענסט מיך וואטסעפען פרייוועטלי, אדער אדער אימעיל מיך. דרייט זיך אום, מיר דרייען די פעידזש, דרייען די פעידזשעס. נאך אונזער גאנצע לעבן, אונז נעמען אונז אסאך צייט דאווענען. דאווענען קען נישט זיין אזוי אז נאר צו צעדרייען די פעידזשעס און אזוי ווייטער. דאווענען דארף מען האבן א בעסערע א מינע עפעקט, א אינטערנעל טשעינדזש אין אונזער, אין אונזער, אין אונזער זאך, אין אונזער מענטש. אין די פריערדיגע יארן. מענטשן האבן געפילט די ניד צו דאווענען, פטור ווערן, מבטל זיין, איינס צוויי דריי שמע ישראל, אבער יעצט ס'איז געווארן יעצט נאך א נאך א איידעם צו מאכן א טשעק, כ'האב געדאווענט שוין פטור געווען, יעצט איז געווען. ס'איז וויכטיג צו איינזען אז איינער וואס דאווענט נאר צו ערפילן די יוצא ציין האט נישט געדאווענט ריכטיגערהייט, כפי ר' משה וויינבערגער און די נאמען ר' יוסף סאלאווייטשיק אין די פריערדיגע יארן. מענטשן האבן נישט געהאט גענוג פרנסה, היינט איז מען ברוך השם זייער פארטשענעט צו האבן געבענטשט אזויפיל. אבער עס מאכט אונז שווערער צו גלייבען אין די פאוער פון דאווענען כפי ווייניג תפילה אונזערע טאטעס און מאמעס האבן געהאט ווייניגער זיי האבן געדאווענט מער אבער היינט אונז פילן ווייניגער נענט צו דאווענען די אייבערשטער האט געגעבען אנדערע ווי מיר וועגען צו האבן זיין אטענשאן. זוי ווי אזוי ווי האבן פעין אדער אדער מיטמאכן חס וחלילה. חזל זאגן אז דאווענען איז אן עבודה אין די עבודה שבלב, דאס איז טאקע עבודה שבלב, אסאך מענטשן זעהן דאווענען אז עפעס וואס דאווענען דארף טוהן זאל מען קענען גיין ווייטער אין טאג, מען לויפט מען לויפט דורך אז ס'איז ממש א יחץ, דער שולחן ערוך, שולחן ערוך אין סימן צדיק ח זאגט אז איינער זאל נישט זעהן דאווענען די וועג, די משנה זאגט אזוי אויכעט נישט צו מאכן א תפילה א קאווע, און דער בעל תניא זאגט דאס מיינט איינער זאל נישט זאגן ווען איך בין דאווענען, איך וויל שוין גיין, איך וויל אויספוצן פון דאווענען שוין. וואס איז דאס זאלאווייטשיק זצל זאגט דא אין אמעריקע מענטשען זאל מען מויל אפהאטענען דאווענען דאווענט קומען צוואַנציק מינוט דרײַסיק מינוט פאר שחרית פאר מנחה יוצא געווען און פשוט שלום ישראל די מעין זאך איז אז נישט די מעין זאך איז נישט דאווענען אליינס אבער האב איך געדאווענט געהעריג און יוצא געווען מיין חיוב מען טוט גארנישט אן א טעם. און און די זעלבע טוט אויך די האלבע מלחמה דאווענען. ווען מען דאווענט מוז זיין א טעם און א גאול אויכעט. וואס איז די טעם דו קומסט צו שול? און די ווייסט און ס'איז נאך אפאר נאך אפאר פארהאן און און און צולענגען יעצט. אבער א מענטש וואלט געליינט טשייניז. א שיינע ניוזפעיפער פאר א שעה אדער מער יעדן טאג, איך וואלט אים עקספעקטען צו פארשטיין וואס וואס עס שטייט, איך פארשטיי נישט קיין טשייניז, זיכער נישט, דאס איז די פילינג פאר סאך פון אונז האט מיט דאווענען, סאך צייט וועט מען דרייען נאר די פעידזשעס, מען קען דרייען די פעידזשעס, מען דרייט די פעידזשעס, שוין זייער גוט, אן פארשטיין, אן טראכטען וואס זיי זאגען, פארן אמת'ן, מען זאל ספענדען אסאך צייט לערנען די מיינונגען אין די ווערטער פאר מען דאווענט, איינער קען זאגען סאך טויזענטער טויזענטער תפילות ווען ער לעבט, אן פארשטיין וואס זיי מיינען, ער קען אפילו נישט זאגען געהעריג די עברה, די ווערטער פארוואס? פארשטייט נישט. סאו. וואס זאגט דא די מחבר דא אין די ספר? אפאר פון די דעילי סקעדזשועל וואס מען טוט אין חדר, אלע ישיבות ארבעט מיט מדרשים, אלע מסכתות, זיכער זיכער אין די ישיבות אין תלמוד תורה'ס עספעשעלי, זאל אויסזען די מיינונג פון דאווענען. עספעשעלי כיתות ה' ו' ז' און ח', עספעשעלי פארוואס? ווייל זיי גייען גיין צום מנין, זיי מוזן פארשטיין וואס זיי טוהן, אבי נישט אפהאלטען און דאווענען דעמאלטס. נישט קיין תירוץ צו נאר שטראפען קינדער, וועקום, מ'דארף זיי אויסלערנען ווי אזוי צו דאווענען, ווי אזוי צו ביהעיווען אין א שול, ס'גייט נישט קומען אליינס. איי מענטשן זאגן אז ס'דארף זיין די די די אחריות אויף די עלטערן, יא אדער ניין? ס'דארף זיין טאקע אחריות אויף די עלטערן, באט נישט סאך עלטערן שולקען די אחריות, און ס'דארף זיין אפ צו די מנהלים און די חדרים מלמדים צו טון עס. און און און די פראבלעם איז די אסאך מלמדים אויך פארשטייען נישט וואס מיינט די דאווענען און זיי זיי האבן נישט די אביליטי די צו אויסען די תלמידים אפשר א מלמדים זאלן זיין טרעינד און צו פארשטיין די מיינונג פון דאווענען זאל זיי קענען זיין זיין שעה'ן שעה'ן וואס זיי וויסען זיינע תלמידים ווען זיי זייער יונג אבער נעבעך נעבעך יארן קען דורך גיין אן תפילה האבען עני עני מינינג ס'איז ווינדער ס'איז ממש א ווינדער פארוואס מענטשען רעדן ביים דאווענען היינט. ווי זאל מען אנהייבן טאקע אויב נישט יעצט? נעם ארויס א ענגלישע א אידישע ספר אדער א אידישע ענגלישע טרענסלעישאן ס'איז דא פלעני סידירים סידירים וואס מען קען טרעפן אין סטארס היינט און נעם אביסל צייט צו איבערלייענען עס און ביים דאווענען זיי זיין זיין ממש ריעל ממש א ממש א געהויבענע געהויבענע ווערטלעך וואס זענען יעצט היינט גערעדט, און די אייבערשטער זאל העלפן און זכות פון טאקע לערנען ווי אזוי צו זיין ווי א מענטש, ווי אזוי צו אויפפירן אין שול, און זוכה זיין צו מעשי יחוס האבן שמים טובות, און אויך צו האבן וואס אונז דארפן טאקע אין די וועלט. רבותי, ספרעד די ווערט ארום, ס'דא א ענגליש גרופ א אידיש גרופ אויכעט, לאמיר ספרעדן די ווארט, א גוטן טאג.